ĩĩ nĩ kũrĩ andũ mangĩgũthĩnia ĩĩ ti mũndũ mũru ĩĩ no ti mũndũ mwega ũguo mũno eh tondũ kata mũndũ oka harĩ we ĩĩ nĩ oka harĩ we mwakĩrĩkanĩra mwerana atĩrĩrĩ mũtoka ũyũ wakwa rĩ ngũkwenderia ngiri magana manana ĩĩ agakwĩra nĩ sawa yes no agakwĩra ngiri icio magana manana ciothe ndirĩ inyitanĩte hamwe ĩĩ akũria mũthuri nĩ ũkwamba woe matano ĩ ĩĩ mĩeri ĩtatũ ĩgĩũka rĩ Ngorwo ngĩkũnengera icio ingĩ matatũ. maya mangĩ matatũ njĩke atĩa Ngũnengere. ngũnengere Ĩĩ. nawe rĩ ũgagĩtĩkĩra Ĩĩ. na iyo na iyo Ĩĩ. ũgeka atĩa Ũka- ũka- Ũkoya. ũkoya Ĩĩ. marĩa matano Yes. wagĩcoka rĩu kuma hau eh, no ũhoro ũcio rĩu wa ũkĩambĩrĩria gũgĩeterera thendi Ĩĩ. ĩ mbeca ciaku agũikĩrie Yes. na nĩ egũgũikĩria mweri wa mbere rĩ handũ ha gũikia kĩndũ twĩtaga Eh, igana rĩrĩa rĩkĩagĩrĩire-rĩ ĩĩ eh, mweri wa mbere agaikia 50 Na, a- agakwĩra mũthuri nĩ hena nĩ ndaikia ĩ ndaikia mĩrongo ĩtano-ĩ no rĩu wee-rĩ ĩĩ eh, weterere oro ũguo mweri ũtanathira-rĩ nĩ ngũikia we ngĩ tano nĩ ngũikia ĩngĩ ĩtano ĩĩ sawasawa ũgakĩmwĩra nĩ wega ĩĩ mũkirakirĩte ũguo tarĩki ta ikũmi na inyanya cia mweri ũcio-rĩ ĩĩ agaikia ngiri inyanya Ii. akwĩra mũthuri na githĩ to ndĩrathiĩ Ĩ, tondũ ndona handũ ha njikara nacio ndĩe rĩ ĩndĩ ndaikia ingĩ inyanya Ii. ici ingĩ rĩ nĩgetha ikinye igana rĩrĩa wanjĩrĩte njĩke atĩrĩ Ii. nĩ ngũikia yes ũgakĩmwĩra nĩ ca nĩ sawa mweri 26 rĩ Ii. agaikia ingĩ inya Ii. thĩ tiguo yes agakwĩra mũthuri no tũreka atĩa no tũrathiĩ no tũrathiĩ Ii. mweri ũgathira ũgakorwo ikĩtie ngiri 70 Aikĩtie 70 ciao. agĩgĩtia agĩgĩtia ngiri six tatu agĩcenjia Eh, agĩgĩtia ngiri six tatu Yes. cia gũikĩria eh, haya mwaĩ ũkamũria ũkamũria mũthuri kakũrathi atĩ akwĩra nĩ kũũru ti kwega ona na hanini eh, no ngai nĩ gũthondeka njĩra Ehe. maũndũ nĩ mekwagĩ mekwagĩra nĩ mekwagĩra

ũngĩtirania na icio ciroka 73 Ii. ũcaranirie na ici inya aikia Ii. e 77 no muo mweri wa kerĩ Yes. ũrĩa gũgũkorwo e igana rĩa kerĩ Ii. nĩ tiguo Yes. Eh, reke tuge mũgĩthiũrũrũkania wega rĩ Ii. mũico mũico akũragia atĩrĩ itigarĩte cigana ũkamwĩra mũthuri nginya tũkinyĩte rĩu tigarĩtie ngiri ĩite thiri Ii. agwä kenya mbegå ikiri icio ithatå cia igå rå Nĩgetha ithabu rĩiganane. ä ngari ararä a ĩĩ ĩgaria ĩgathĩa ararĩha ĩgaria ararĩa ĩĩ mũndũ ũcio ũngĩkorwo na andũ tana kana atano rĩ Ehe. mahana ũguo rĩ we no wĩtie ngari kuma na nja aca Ĩĩ. aca ũngĩkorwo na andũ a mũthemba ũcio Ndũngĩ- ndũ- ndĩngĩcokia nĩcoke ũkĩnjĩre ĩĩ